Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бу көн темасы тапшыруы студиядә Раушния Сибатова. Бүген безнең кунак Түбән Камадагы күп санлы физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә аякка басырга ярдәм иткән, аларның дустына әверелгән Радик Нәҗип улы Закиров. Исәнмесез. Исәнмесез. Радик Нәҗибович, әйтеп китегез әле, менә физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә ярдәм кулы сузу теләге сездә кайчан һәм ничек туды?
1994 елны минем җуктан сәләт ачылды. Ул сәләтне мин аны э, э, Порфирий Иванов э, клубы бары мине танышлар шунда алып бардылар. Миңа шул бер сүзне әйттеләр. Бездән бер нәрсә сорама, без үзебез дә белмибез, аңламыйбыз, но сине алып барасыбыз килә диделәр. Алып бардылар шунда, ну, бөтен халык күбее, халык утырадыры. Бер хатын килеп минем җанга килде дә, күзеңне сал, дип миңа, иртәгә син күрә башлыйсың, дип миңа шундый сүз бир әйтте инде. Мин әйтәм, ничек инде, дим, ул бит ничә биш яшьтән начар күрү белән бүгенге көнне бер төндә мин күзле булырга ул бит фантастика, икенче полкада бит ул дип үземә шундый уй уйлап алдым инде. Аннан соң ул мине Алды да, җилфердәтеп, залның уртасына чыгарып җибәрде. Мин инде, мин әйтәм, нәрсә булды бу, дип, теге каушап нитеп калмадым, ә хискә бирелдем. Аңлыйсым килде, нәрсә монда узга, уза, ничек бу, ни дип, мин аны Порфирий Ивановның эшләрен укыган кеше түгел идем, аны турында белмидер идем. Вот. Хәзер куллар күтәрелә, күтәрелә, тегендә, болай, тегеләй, нитеп, Кешегә тартыла башладым, магнит ниндидер нәрсәләрдер сизә башладым. Аннан соң инде кемнеңдер аягын да тотып алдым бугай. Бер коляскада Надя, әйе, Надя утырадыр, аның аягын тоттым, бер унбиш минут тоттым да. Вот, ул, ой, аякларым җылынды, диде. Вот, ал, мин тагын икенче көнне дә килдем занятиега, шунда йөри башладым. Вакытына э, Надя утырадыр мине көтеп. Аннан соң анын, Ой, ди, аяк селкенә башлады бит, диеп куйды. Мин әйтәм, Әһә, бу мине уена, уйный инде бу минем белән, дип куйдым. Беренче нием, аңнавым шунда иде. Менә беренче аңнавым. Беренче минем Света Белова булды. Анын авыр чире ул Олбрайты, синдром Олбрайта, ул сөякләр Теге э, хрустальный сөяк. Вот. Ул 10 класс 10 11 классны бетерәдер ул елны. Вот. Арбада гына утырадыр Аны велосипедка утыртып, нитеп, аның белән бер 10 ай занимация иттем мин. Өенә барып, Ул вокзальныйда яшәде 28-дә. Вот. Шул култык таягына таянып, аннан соң урамга чыкты. Шуның белән йөри башлады, Аллага шөкер. Аннан соң мине Настя Борисова белән таныштырдылар. Шул ук вакытта ук ул метрда 14 сантиметр гына бөтенесе, анын ул үсмәде бүгенге көнгә дә. Вот. Анын 90% контрактура иде, бөтен тәне каткан иде, таш сыман. Бабасы аны чана белән мәктәпкә җөртәдер я, җәйгелектә нен раницын алып барадыр я, ул култыктая белән барганда. Бүгенге көнне Настя кияүдә яши, машина җөртә, үзе ашарга пешереп, бөтенесен итеп, ипотека алып, квартира алып, социаль ипотека белән шунда яши, Аллага шөкер, мең шөкер бүгенге көнгә. Менә шул минем башы булды инде, аннан соң бөтенесен дә искә төшерә алмыйм. ДЦПлар күп булды, ДЦП чире белән балалар. Вот, алар инде гел җиңелчә аякка басалар.
Радик Назипович, сез бит инде менә 21 ел, 99 нчы елдан бирле дидегез, Шинник спорт комплексында менә шушы инвалидларны җыеп, аларны туплап, атнасына берничә көн алар белән шөгыльләнәсез, шулай бит? Менә гомумән менә шушы дәресләрегез турында сөйләп китегез әле. Безнең инде анда булган бар, күргән бар аларның ничек узганын, менә тамашачыларыбыз белән таныштырыгыз әле. 98 нчы елны микән бу? Мин медучилище бетердем, 97-дә мин бетердем медучилище, 40 яшьтә мин кердем медучилищега, 42-дә бетереп чыктым аны. Минем бәхеткә кичке факультет ачылды медучилищеда. Мин инде ул чакта Илсур Раисович Медшиния, шәһәр җитәкчесе, мин аңар мәрәҗәгать иттем, личный приемда булдым, бер генә булмадым, бер ике тапкыр, өч тапкыр булганымдыр. Үземнен аякка баскан Инде балалар дип әйтсәм инде үземнең ниләрне балалар дип әйтим инде мин аларны бик жақын күрәм укучыларыгыз әйе аларны жақын итеп күргәч инде укучыларымны алып барып күрсәттем илсур раисовичка илсур раисович настя борисованы күргәч аның сүзе кыскача булды если такому инвалиду даже можно немножко помочь, и этот человек может это сделать, ему цены нет, диде. Менә ул Ильсур Раисович әйткән сүзләр, мин аны сүзенә сүзен әйттем. И ул карар чыгарды. Бөтен спортивный заллар шәһәрдәге Доступность инвалидам дип. Вот, чтобы были доступны инвалидам. Әле инвалидларга андый доступность юк и спортзалларда. 2002 елны мин Чаллыга күчеп киттем Түбән Камадан. Менә инде 2002 елдан бирле атнасына 3 көн килеп инвалидларны Аллага шөкер, мең шөкер, хәрәкәтләндерәм спортивный залда Шинникта. Вот.
Менә сезнең анда атнасына 3 көн ялгышмасам шулай бит дәресләр. Менә анда сезнең төрле җайланмалар бар, шулай бит төрле тренажерлар бар. Менә без беләбез анда аварияләрдән соң э, зыян күргән кешеләр киләләр сезгә, мөмкинлеге чикле кешеләр, ДЦП белән авыручы балалар һәм савыгучылар, аякка басучылар шактый. Сез менә моны ничек эшлисез? Киләләр.
Аралашабыз беренчедән. Э, беренче көннән танышабыз, карыйм, ничек хәле, ничек ни. Аны инде мин күбрәк күңел белән хис итәргә тырышам. Андый сәләт бар, Аллага шөкер. Аларга нарсың инде әзрәк э, сөйләшеп, итеп, күрсәтеп, нәрсә эшләргә, ничегрәк, ничегрәк. Вот. Э, шуннан әкренләп тырыша, тырмаша, тырмаша алар аякка басалар, күңелләре күтәрелә. Күзләре җана башлый балаларның, вот, и уен, уенсман аларга шул бөтен үземнең дәресемне дип әйтимме инде, уен шикелле бирәм. Вот. Ә менә инде хәр яхшы тренажерларыбыз бар. Өч, өч тәгәрмәчле, алты велосипед алдык. Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның ниенә Рөстәм Азитович алып бирде инде. Аларны Теге нигә механотерапиягә үзебез көйләдек. Постоянно, чтобы педальләр аякларны селкетсен, нитсен, хәрәкәтләндерсен. Вот, аларны беренчедән велосипедка утыртабыз, аякларын бәйлисең инде, куясың, аяклар төшмәсен дип инде җиңелчә генә, авыр түгел, ни түгел, чтобы кирәк чакта, чтобы каешы ычкынып, аягы да төшеп китсен, теге бүтән бәла-каза китермәскә дигәндәй. Йә, алар әле, беренчедән, үзләре эшли алмыйлар, аяклары белән аларны этеп җөрисең. Ә шул вакытта ук аяклары аларның движениега килә, педаль китерә аны движениега, шуннан аларның инде тәндә кан хәрәкәте э, яхшыргач, э, реабсорбция обмен веществ киткәч инде, аннан соң кешенең үзендә күңел күтәрелә. Ә инде нәрсәдер ул эшли алса, ул җангар исе акылы китеп, гел Күңелен биреп эшли башлый. Бүген я алмаз җигреп җөри, спортзал да аңгар хәзер ничә 8 яшь, 9-нчыдыр, 9 туладыр инде. Вот әле бер 3 ел элегрәк анасы алып килгәндә әле тотып кына алып киләдер иде. Ә бүген уже авызы колагына хәтле җит, авызы колагына җитмәй, бөтенесе белән әле сөйләшми бүгенге көнгә, но ыжгыртып, сызгыртып Спортзалны иләп чыга. Монда гына түгел, пучына да әйләнеп чыга ди. Анасы әйтә, бөтен туганнарына да, бөтенесенә дә берсен дә калдырмый ди. Ә менә шул чикләнгән инде үз вакытында. Вот, аннан соң узган ел балалар э, э, Атасы таҗиклар инде алар, вот, Таҗикистаннан килеп, алар гражданство да алдылар инде, э, нидә, Нижекамская, ну, был кайтмаганнардыр әле Таҗикистаннан киткәннәре. Вот, атасы җилкәсенә утыртып алып килгән ие. Шул ноябрь айлары булгандыр. Юк, декабрь башы булды. Декабрь башында, декабрь башында җилкәсенә утыртып алып килгән ие. Ә менә бу коронавирус алдыннан, жабылу алдыннан мартта култык таягына таянып, залдан чыгып китте ул бала. Но алар анасына рәхмәт, атасына рәхмәт дип әйтәм. Нәрсә өчен? Ул аларның балалары, балаларын мине тыңнадылар, мине ишеттеләр, бер занятиены калдырмадылар. Занятиены калдырмадылар, ә инде спортзалга Бала эләккәч, анда күрә ул бүтәннәрнең хәрәкәтләнгәнен, ул без бит анда бер үзебез генә түгел, әле безнең белән бергә хәрәкәтләнәләр э, здоров сыйфатлы спортсменнар. Аларга карап, үзләре дә хәрәкәтләнә башлыйлар, и аларның күңелләрен күтәрелә. Җук җирдән алар үзләре селкенә башлыйлар дип әйтсәм инде, эчтән. Вот. Менә шул бөтенесе Спортивный дух, спортзалы дух. Радик Назипович, сез әле менә сөйләшү барышында шундый әйбер дә әйттегез. Менә авария, авария нәтиҗәсендә зыян э, килгән кешеләргә авыррак, э, тумыштан инвалид булган кешеләргә дип инде, именно менә терелгәндә аларга авыррак дип. Менә бу нәрсә белән бергә шунда аңлатып китегез әле. Менә мин аны инде үзем өчен исследовать итәм һәрвакытны. Ул инде бу инде үзем өчен әйтәм научный исследовательская практика дип үземә әйтәм. Үзем әле былай теге зур кеше булмасам да дигәндәй, вот атаклы зур кеше булмасам да, вот Тумыштан булган гарипләргә нәрсәдән җиңелрәк дип әйтим, ә җиңелрәк дип әйтмим, алар уже яши-яши күнегәләр. Алар шул чикләнгән чик, чикләнгәннәре белән яшәргә өйрәнәләр. Но анда аналарына, аталарына авыр. Аталары, аналары аларны бер 6-7 яшькә хәтле бер кайда нәрсә ишетәләр, шунда җөгерәләр дип әйтәм, Кайда нәрсә ишетәләр, кайда нинди хотя бы әз генә ышаныч э, булса, алар инде бөтен эшләрен ташлап, җук җирдән акча табып, анда баралар. Тырышалар балаларын аякка бастырга, аяк э, балалары балаларын кеше итәргә дип әйтсәм инде. Вот. Аннан соң җирдән бер 10 яшькә хәтле ана уже сүрелә башлый. Турыдан әйтәм, сүрелә башлый, ана уже Ышануын югалта башлый. Ул чакта әле менә 8-9 яшькә хәтле бала активный. Активный бала. Үзе селкенәсе килә, нитәсе килә. Вот, сөйләшмәгәне ә-ә дип инде авазлар чыгарырга тырыша. Вот. Ә 12 яшьтән соң ана баланы бирә, Мә, занимайся, пожалуйста, дип инде э, Но анда уже баланы уятырга туры килә. 12-дән соң. Вот. Но шулай яшиләр Димәк, э, э, мөмкинлеге чикле балалары булган кешеләр сезгә иртәрәк яисә инде спорт белән иртәрәк шөгыльләнә башласа, Бу аларга файдага гына. Әйе. Ә менә инде яши, яши, яши торып, гарип инвалидностька чыккан кешеләр инде, анда бит ул кем җул нигә ләгә, хәрәкәтенә ләгә, кем операциядән соң була, бик күп бит инде. Аларга авыррак дип уйлыйм, аларга Күнегергә кирәк. Күнегергә кирәк. Аларга әле алар аңлый алмыйлар беренчедән нәрсә булганын. Аңлый алмый кеше, аңына килә алмый. Аннарысын уже үзеңне күтәрергә җиңел түгел. Беренче вакытта аларга реабилитационный центрлар бар, 6 ай саен ансына хөкүмәт булыша, хөкүмәт э, тырыша, ул аңгар акча да бирә бөтенесенә. Но менә спортзалларда Аларны хәрәкәтләндерүчеләр юк. Юк. Вот. Спортзалга килеп алар аларны бит күңелләрендә күтәрергә кирәк. Аларга э, инде внушение дип әйтемме инде, аларга аларны шандырырга кирәк. Бер суга ике тапкыр кермисең. Ә все равно развитие туктамый безнең. Без ул динамика белән, чтобы ул яшәргә өйрәнсен дип, шул менә андый ниләр бар безнең. Радик Назипович, ә менә безнең тапшыруны карап, э, утырып инде сезгә килергә э, теләгән кешеләр булса, аларга менә кайда мөрәҗәгать итәргә һәм инде сезгә кемнәр килә ала? Менә шуның турында әйтеп китегез әле. Балаларыгыз чикләнгән Особенно ДЦП балалары, алар 99 процент аякка баса спортивный залда. Бөтенесе сезнен үзегездән вахыт табып, җөртегез балаларыгызны, атнасына өч көн Чаллыдан килеп алып барам мин ул спортивный Шейникта, спортивный комплекс Шейникта, менә бу үземнен үзем оештырган шемне. Безнен понедельник, среда, пятница, сәгать 15 минуттан ун тулганда без инде спортзалга керәбез, сәгать 12-гә хәтле. Нишләп зинахар өчен дип әйтәм. Мин сезне үзебез үзем сөйләшеп сезнең белән анда күңелегезне күтәреп бүтән аякка баскан кешеләр белән аралашып, сез үзегез дә шана башлыйсыгыз, что сезнең балаларыгыз бүген Инвалид түгел, анын чаклы, аны аларны тәрбияләргә кирәк, аларны развивать итәргә кирәк. Радик Нәҗипович, сезгә эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез һәм зур сабырлык. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Саулык, сәламәтлек барчабызга да!